א גוט מארגען, מיטוואך פרשת תצוה, אונז זעמיר היינט דא אין א אנדערסקלאוזד לאקעישן, ווייל די שניי האט געמאכט אז ס'נאך אלס געבליבן געשטראנדעט דערהוילעם, א קאפאנעם צאמער דא אונזער לאקעל מיטהערערס פון די שיעור, שקויעך פארן קומען און פארן זיין דא, שקויעך, זאג ברוכים תהיה, לאמיך הערן, צו מעגסט רעדן, ברוכים תהיה, ווערי גוד. און וועגן תו א זייער גוט, עטס קענסט קומען נענטער דא, מען גייט יעצט לערנען, מען גייט נישט צו לאנג ארום פעניענען ווי מען זאגט, מען גיימער פאוקעסן אויף דעם חק היינט, אבער פאר דעם וויל איך זאגן א מורא'דיגע זאך, ס'איז א איד וואס האט מיך גערופן אנהייב פון די חק שיעור זאגן א שכח אז ער האט ממש אויפגעלעבט מיט דעם כאטשיג וואס ער לערנט חק, אבער דאס וואס ער לערנט פון דעם שיעור דא, זאגט ער ער לערנט מער פון חק, נישט נאר ער, זיין משפחה, די גאנצע עולם הערט עס אויס, האט זייער הנאה פון דעם. יעצט פאר פורים האט ער מיך גערופן נאכאמאל זאגן שקויעך, און ער זאגט איך וויל זיין א חלק אין דעם, איך וויל זיין א חלק אין דעם, האב איך מיר געזאגט פארצופאל יעצט פאר יום טוב האב איך געוואלט פארשפרייטן אביסל אידישע ביזנעס, טאמער האסט עפעס א ביזנעס, זאגט ער יא, ווייסטו וואס איך האלט ספאנסערן א טאג, איך וועל זאגן מיין זוהן'ס ביזנעס, מיין זוהן האט א מורא'דיגע גוטע ביזנעס, ספעשעלי יעצט פאר די שחרמנות קען עס אריינקומען א גוטע איידיע. ער פארקויפט זעלכע דעזערטס, זעלכע זיסע עלעוועיטער דעזערטס רופט ער זיי אן, וואס ווערט זיך אנגערופן טרעבאן, טרעס באן, עס איז סאונד ווי אין פרענטש זאגט מען טרעבאן, ביי די סמך קוקט אויס סיילענס, ביי די אי, סארי, איך קען מיך נישט אויס פונקטליך ווי אזוי מען זאגט עס, אבער איך וועל אריינלייגן דא פונקטליך די נאמען וואס עס קוקט אויס זייער גוט אויפן בילד, אזעלכע שיינע הערליכע טרעבאן, אזעלכע צורות פון ס'איז מילכיג און ס'איז דא פון פארעווע, סאו אויב ווילסטו מקפיד זיין שיקן פארעווע קענסטו שיקן פארעווע, אויב ווילסטו שיקן מילכיגע, און ס'איז זייער א ס'קומט שיין געפעקעדזשט מיט א ביוטיפול לעווענדער לאגא, און דאס וועל איך ארויפלייגן דא פאר די אלע וואס ווילן, און קענען אפילו ארויפגיין זעהן וויאזוי אלע אפשענס ס'איז דא אויף דעם, און מ'קען מאכן שיינע שלחמנות אדיר'ס פון דעם, ס'איז זייער געשמאק און זייער באטעמ'ט. סאו א שקויעך ר' מייזעלס פארן ספאנסערן די היינטיגן טאג, און מען קען עס אויפן טעלעפאן אויך רופן אויף טרי טרי פייוו סעווען טרי פייוו פייוו, מען קען יעצט מאכן א פאוז און געבן א קלינג אריין, איר דעליווערט? איר שיקט? איך ווייס נישט איך קען נישט די דיטעילס, אבער מען גייט ארויף גיין אויף זייער וועבסייט וואס ווערט אנגערופן טרעז באן דעירי דאט קאם, TRES. BONDARY פינטעלע קאם עפפ מען קען דארטן זעהן אלע אפשענס און די גרעסטע זאך וואס ער האט געזאגט איז ער וויל זיך מקשר זיין מיט די אידן וואס לערנען חק איז אויב איינער פון די חק אידן ווילן דארט באשטעלן עפעס דארפן זיי נאר מענטשען די ווארט חק לר' יואל און אטאמאטיש באקומען זיי צען פערסענט מעשר אראפ. אסיי, א עושר, מען ווערט באווינטשט מיט עשירות, עשירות, צען פערסענט אףף, סאו וויל איך טאקע זאגן פאר יעדער איינער, אנשים, נשים וטף, וואס עטס ווילט זיין א חלק אין דעם, קענט עטס אנרופן דארטן און זאגן פאר גלייך דא איז א חק לרבי יואל צוהערער, און איך וויל שטיצן די וואס שטיצן די מוסדות פון חק. נאכדעם האב איך געהאט נאך אסאך זאכן צו זאגן אבער וויבאלד איך יאג מיך אריינצופארן היינט אין שטאט אויב ס'איז מעגליך העל איך יעצט גלייך צוגיין צו דעם און בעזרת השם ועוד חזון עמך העל איך אלע זאכן אנדערע זאכן טון מענטשן אה לאמיך דא מיטהאלטן ס'דא מענטשן וואס ווילן מיטהאלטן דעם שיעור העל איך אריינרופן דא דעם שיעור חברה און מ'גייט אנהייבן גלייך מיט דעם עבודה. און נאכאמאל א שקויעך, איינער האט מיך גערופן היינט א חבר מיינער וואס איך קען שוין פון יארן צוריק, ער הייסט יענקי שנעק, און איך האב געלערנט מיט אים אין ישיבה, און נאכדעם האט זענען מיר אויפגעוואקסן צוזאמען, נאכדעם איז ער געגאנגען וואוינען אין ארץ ישראל אין בני ברק, ער איז געווארן די רעכטע האנט פון ר' שמחה קוק זכר צדיק לברכה, און ער שרייבט אריין, און ער זאגט מיך יואלי איך הער פון איבעראל ווי איך גיי ווי איך זיי, און איך שעפ ממש נחת. צו זעהן וואס גייט פאר. סאו ברוכים הבאים פאר אלע צוהערערס, יעדער איינער איז געשטרענדעט על מקומו, אבער יעדער איינער וויל מיטהאלטן די שיעור, דאס איז א גרויסע ג-, אה, ברוך השם, ס'איז א סייעתא דשמיא, ווער איז דארטן? אה, ס'איז א קידוש השם, ס'איז א קידוש השם, אלע וואס האלטן מיט, לחיים, לחיים. וואו, פון לעיקוואד. יא, לעיקוואד ביסטו דארטן? הערליך! כ'האב געהערט דארטן איז שניי נאך גרעסער, ניין? ווי תרע ד די זכירה. און היינט איז אויכעט א גרויסע יארצייט פאר מיך פערזענליך. אוי, צו מיר שוין גערעדט פאר צוויי וואכן צוריק ווען מיין ברודער ברוך איד איז אוועק תשי פ ב' איז געווען א שטארקע בראך, איינע די גרעסטע בראך אין מיין לעבן וואס איך געהאט, און איך בין אהיימגעקומען מיט א האלבע נחמה וואוסנדיג אז ברוך השם אונז האבן זיך געגרייט אויף א חתונה, מיין טאכטער איז געווען דעמאלטס א כלה מיט א חשוב'ע בחור, א בחור וואס האט געהערט די בעסטע און די שענסטע זאכן, פארשטייט זיך וועגן דעם האט מען עס אים גענומען פאר א איידעם, און דער בחור איז געווען פון אלע זייטן דורכאויס די די וואכן און חדשים וואס זיי האבן געווען חתן כלה, האט מען געהערט פון איבעראל ווי איך בין געגאנגען און ווי איך בין געשטאנען האב איך נישט געקענט דורכגיין אן דעם זאגן יענקי דיין איידעם דיין חתן איז עפעס נישט פשוט מורא'דיגע זאכן יעדער פארציילט זאכן, צובראכענע בחורים פארציילט אז ער געט זיי חיזוק, גוטע פאפולער בחורים פארציילט וויאזוי ער ער ארבעט מיט מיט יעדן איינעם ער האט נישט קיין שום איגא און קיין שום גאווה און און דראפט געלט סדר די ישיבה וויאזוי ער קען זיך שרירן אן אים ער האט גערירט די געשט געפירט די גאנצע ישיבה דארטן און מען געגאנגען אויף טריפס איז געגאנגען איז האט ער אנגעפירט די גאנצע זאך און מען געגאנגען אויף קעמפס האט ער אנגעפירט די גאנצע זאך האט אהיימגעשיקט בריוון אייביג אהער צו אהער. אפדעיטן און פארציילן וואס ס'טוט זיך דא וואס ס'טוט זיך דארט, און ווען איך בין געגאנגען באזוכן אין ארץ ישראל האט מען זיך אראפגעזעצט ער האט נאר געוואלט אביסל לערנען מיט מיך, האבן מיר געלערנט אביסל צוזאמען, ס'איז געווען ממש א געשמאק, און איי וואס לוקינג פארווערד ממש, איך בין אהיים געקומען דא, ס'איז געווען נאך די שבעה האט מען זיך אויפגעזעצט שבעה, און מ'איז געווען גרייט שוין זיך צו ווי מען זאגט קידוש נאר אין אהוב על קימי לבשי בגדי ספרד חמי, איך בין נאך געזיצן דא וויבאלד איך בין געזיצן שבעה פאר מיין ברודער אין ארץ ישראל פאר זיבן טעג, האב איך נאך געהאט אפאר אידן זענען געקומען דא, מנחם אבא זיין אזוי פאוסטפאונען מנחם אבא זיין אינמיטן געהערט א בשורה אז עס ער פילט נישט גוט ער גייט אין שפיטאל אהין אהער נאך איידער וואס איידער ווען נאך אפאר שעה שפעטער האט מען געהערט אז עס איז ממש סיריעס איך בין געלאפן צום רימנצע און אזוי אינמיטן די תהלים בין איך געווארן אז די ערגסטע זאך אז עלו נשמתו איז ממש אזוי שנעל במיתות נשיקה ארויף געגאנגען עס עס מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס דאס איז געווען פאר מיך עספעשעלי פאר זיין טאטע מאמע וואס האבן זענען חשובע טייערע חשובע אידן, מ'האט זיך אזוי ארויסגעקוקט אויף דעם מאמענט און דער אייבערשטער האט געוואלט אנדערש, און ס'איז געווען א געפערליכע שרעקליכע בראך דאס, און במילא איך וויל די היינטיגע תפילה און די היינטיגע תורה זאל זיין לעילוי נשמתו יעקב יצחק בן שמעיה אברהם צבי, זיין טאטע און זיין מאמע זענען חשובע ממש, זיין מאמע האט זיך אריינגעלייגט אין דעם אלס א תיקון פאר דעם אלס א פאר די נשמה, האט האט זי זיך אונטערגענומען דעמאלטס, זי גייט מאכן שידוכים, זי האט יענע יאר געמאכט איבער צוועלף שידוכים וואס איך ווייס. און איינע פון די שיכון וואס איז זוכה געווען איז געווען צו מאכן א כלה, מיין טאכטער טאקע די כלה איז געווארן א כלה טאקע מיט א חשוב'ע בחור וואס איז אויך געווען א גוטע חבר מיט דעם חתן, און ברוך השם זיי לעבן זיך זייער שיין, און במילא וויל איך מען זאל מקדיש זיין די תורה ס'זאל זיין טאקע פאר יעקב יצחק בן שמעי' אברהם צבי וואס איז וואס איז זכרונו לברכה, זיינע זכרונות זענען אלע נאר געבענטשטע זכרונות, יעדער האט נאר גוטע מעמאריס פון אים, אלע זייטן פון איבעראל האב איך געהאט מורא'דיג אסאך מענטשן וואס האבן געזאגט סיי פארדעם און סיי נאכדעם הערליכע זיינע זיינע מעלות און זעט אויס אז ער האט שוין געענדיגט זיין לעבן יונגערהייט ווייל ער האט שוין מסכם געווען אלע תיקונים און זאל טאקע זיין נשמה הומה עליה. לאמיר לערנען פלייסיג היינט און די נשמה און אלעס וואס מען לערנט די תורה זאל מען זען אן יעקב יצחק בן שמעיה בן צבי. אונז גיימיר אריינקריכן יעצט אין תורה. קאפיטל כ ח, פסוק י ד, מען האלט אינמיטן דעסקרייבן די אייפאד, די חושן, און די חושן איז געווען אזוי שטגענדיג, די אייפאד איז געווען שתי שרשרי זהב טהור, ס'איז געווען צוויי קייטלעך, די זעלבע קייטל וואס שטייט שפעטער וואס דארטן איז די צבי, זאגט רש י, איז זאגט ער אז דאס איז געווען ארויסגעקומען פון דעם מגבלות זהב טהור, פון ריין געלד, ריין גאלד, מיט גבולות טהרת האויסעם, אויף די עקן, ס'טייטש ביי די גרעניץ פון די חושן זאלסטו זיי מאכן מעשי אבות, דאס איז א געפלאכטענע עבודה, דאס איז ווי א געפלאכטענע עטרה, די קייטלעך דארפן זיין געפלאכטן, ונשאתו את שרשרת האבות, און זאלסט אריינגעבן די געפלאכטענע קייטלעך, אלע משבצות, אויף די קעסטלעך פון די אבן השוהם,

היינט זאגט מען חושן משפט, חושן משפט, פארוואס חושן משפט? א חושן משפט איז ווייזט אונז ווי אזוי מען דארף זיך אויפפירן, וואס מען דארף טון, און אויך איז עס מכפר את רשע על כל כלל דין, נאך נאך כלב רחל, עס איז א משפט שמברר דבריו ופתחתו אמת. און אזוי האט מען דעם חושן וואס מען האט צוגענומען דעם נאמען משפט, האט מען געמאכט מעשה חושב, מעשה חושב מיינט צו זאגן. א א מעשה חושב, א מייסטער ארבעט, כמעשה אייפוד השני, אזוי ווי מ'האט געמאכט דעם אייפוד, אזוי זאלסטו דאס מאכן, וואס הייסט? זאלסט נוצן די זעלבע מאטעריאל וואס איז געווען די, ס'פארוואס געברענגט מיך די וואל, די וואל פון מאמי, די, די, וויהייסט עס נאר? די יארן. סאו ס'איז געווען די יארן אז מען קוקט גוט צו איז יעדע שטיקל יארן איז כהאב געקוקט זעהסט דא האסטו די יארן די יארן איז צוזאמגעשטעלט דא פון א באנטש סחורות דא פון א באנטש דינע פעדעמער האבן זיי צוזאמגענומען דעם פעדעמער וואס איז געווען געמאכט פון פֿינף פעדעמען, זהב, פון גאלד, פון גאלד, גאלד יארן, תכלת, פון בלוי וואל, ארגומען און פערפל וואל, טלאי שני, רויטע פאדן, ושיש און לענען, מאזשאר, צוזאם געשפינט און געדרייט אזוי ס'איז געווארן איין פאדעם און מיט דעם האט מען עס געבויט און דעם האט מען עס געמאכט

שטיין, פיטא דא איז א גרינע שטיין, און בורעקעס איז א געלע שטיין. סאו דער רבינו בחיי גייט אריין אין א דיטעילד זייער אינטערעסאנטע זאך וויאזוי די אלע שטיינער זענען געווען יעדער איינער האט באקומען זיין שבט סאטש אוידעם איז געווען פאר ראובן און סאיז געווען א ריזן אין יעדע ריר פארוואס סאיז דאס און וואס די קוואליטי פון יעדן שטיין האט סאו לאמיר דורכגיין קודם

הילינג פאוערס, חוץ פון דעם וואס דו האסט געהאט הילינג פאוערס, אפילו די שטיינער היינט איז דא מענטשן וואס גלייבן אז די שטיינער קענען דאס אפשפרעכן פון דעם, די שטיין קען אוועק נעמען די כוחות ארויף ברענגען די כוחות, און רבינו בחיי שרייבט אריין זייער אדערסאנט דארט ווען דו קוקסט אריין אויף די פרשה, זאגט ער אז יעדער איינער האט געהאט זיין ריזען פארוואס ס'איז געווען אזוי, א התמריוון איז אויף א אודם, פארוואס איז ער גערופן געווארן אודם שהדימי פניו בחטא בילא ער האט רויט געמאכט זיין פנים אדער והמוצא הן רופט ער די סעלע ווייל מ'רופט עס אויס בלאש בלאשוי אזוי שרייבט ער דא ובלאשוי למטה ווען א גאנצע ער גייט אריין אין א גאנצע אריכות פארוואס ראובן איז געדארפט האבן די רויטע שמעון איז געווען פוטעטאו וואס איז מער אזא א א שמעון איז געווען מער א גרינע א. און ער האט פארציילט די גאנצע זאך פארוואס די יורוק נאו איך אינווייט יעדער איינער זאל אריינקוקן אין רבינו בחיי אדער אנדערע רופן עס רבינו בכיה וואטעווער ס'איז קוקטס אריין אינעווייניג ער דעסקרייבט באריכות ראובן שמעון לוי איז קרבן קלא יהודה איז זמרק די לשון ארבע איז זמורה בקיצור ער גייט אריין אין זייער סאך דיטעילס פארוואס די אלע זענען יעדן איינעם. אה, דו האסט געמאכט די פיקטשערס? מוראדיג, קום אהער א רגע. וואו, לזיסי געמאלן דוד מזבח, קוק צו און די ארט פון חק. וועלכע מזבח איז דאס? די מזבח די קטורת? און דאס איז די ארון ביסטו געמאכט די ארון? קוק אן די ארון, לזיסי געמאכט די ארון. ביוטיפול. און מלאי ס'בא מלאי מלאי אז עיב מיין באר טירם זאגט רבינו בחיי אז די אלע שטיינער זענען געווען ספעשעלטי שטיינער און זענען געווען מיוחד פאר יעדן שבט סא ראובן האט געהאט אודם וואס איז א רובי שמעון האט געהאט פירטו וואס דאס איז א מ'האט פריער שוין גערעדט וואס איז די טבע פון עס איז איט קולס אף

ווער ס'האט שוין געזעהן סעפייער איז א בלויע קריסטאל בלוי, ס'איז זייער א שיינע דארעסטליכע בלוי אזוי ווי ויהלום, דאס איז יששכר ווייל יששכר איז די תורה וואס איז וואס איז באשיינט און באלייכט, ויהלום איז דיימאנד אדער אנדערע זאגן פערל, מסילת עליונה איז מארגדין שבזית וואס איז יבהלום, והטיר השלישי און די דריטע טיר איז געווען לשם שבוי ואכלום, לשם איז געווען פאר דן, שבוי פאר נפתלי ואכלום און גד, ס'איז א מחלוקה פונקטליך די סדר, ווען רשי זאגט ס'איז געווען לתולדותם, די קוועשאן איז צו לויט ווי זייער בירט דעי ארדער אדער לויט ווי זיי זענען געבוירן געווארן ביי זייער מאמעס, סאו קודם ליה'ס אלע קינדער נאכדעם רחל'ס אלע קינדער נאכדעם בלהה און נאכדעם זלפה, סאו לויט דעי חשבון, סאו יעדער איינער האט זייער אנדערע שיטות ווי אזוי ס'זאגט עס, אבער די שטיינער זענען גאנץ קלאר אלע וואס האלטן אז ס'האט געהאט די זעלבע. מינע שטיינער, און ס'געהאט סערטען כוחות, און וועלכע וועלכע שטיינער זענען געווען דא, כ'האב דא אפילו געשריבן דא, דא האב איך געזען ערגעץ איינער וואס שרייבט אזוי, אבער כ'האב שוין פריער געזאגט דא אניקס די דזשעספער, די אבן חושן די טרענסלעישאנס, שוין. יעצט גיימיר אריין אין נביא, יחזקאל הנביא, זאגט די אייבערשטער פאר יחזקאל הנביא ווען דו גיי בויען די דיין דריטע בית המקדש, זאלסטו מקריב זיין די קרבנות, שבעת ימים תעשה שעיר חטאת ליום, זיבן טעג זאלסטו מאכן דעם שעיר חטאת פארן טאג, איפאר דעם מקור, און דעם פאר בן בקר ואייל און אבידים און הצאן פון דער שו פ תמימים זיי זאלן זיין גאנץ און אפילו יעשו זיי שמחתן שב היומם תעבד צפרי רעדה חטאתי ליומא ותורה בר תורה אתחרבן אנא שלימין יעבדין שבעת ימים זיבן טעג איך כאפ ר יעצט מזבח זאל מען רייניגן די מזבח זאל מען אפ רייניגן די אפווישן די מזבח פונעם חול און נישט מיין הייליגקייט וואס נעם, וטהר יעשו און זאלסט אים רייניגן, און מילא ידיו און זאלסט אנפילן, זאלסט אים באנייען מען זאל קענען דערויף מקריב זיין אויף דעם נייעם, שב בו יום און יכפר על מטבחו ויתקן יסעיו ויקריב און קרבני, ויכלי את הימים און די טעג ווען זיי וועלן ענדיגן די זיבן טעג ווען המזבח וועט באנייט ווערן, והיה ביום השמיני והלאה, ס'זאל זיין פון די אכטן טאג און ווייטער יעשה כהנא על המזבח, עס עולה סייך וואס איז מייחם זאל די כהנא מאכן אויף מזבח. אונז גייען מיר יעצט אריין, איך גיי אנהייבן נאכאמאל, כ'ווייס נישט ווי ס'האט זיך אויפגעהערט, סאו כ'גיי אריינגיין נאכאמאל צום נביא פון פסוק קאפיטל מ ד, פסוק א', וישב עושי, האט ער פארציילט יעצט אז יחזקאל נביא פארציילט ווייטער זיין וויזשן, וישב עושי, און דער מלאך האט מיך צוריק געקערט דורך שער המקדש, די וועג פון דעם טויער פון די דרויסענדיגע בית המקדש, החיצון פון דרויסן, ה ה פונו. הפוענא קדם, דער וואס קערט זיך צום מערב זייט, והיא סגור, און די טויער איז געווען פארשלאסן. ויאמר אלי ה', האט דער אייבערשטער געזאגט צו מיר, השער הזה סגור יהיה לא יפתח, דער טויער זאל זיין פארמאכט, ס'זאל זיך נישט געעפנט ווערן, ואיש לא יבא בו, און קיין מענטש זאל נישט קומען אין אים, כי ה' אלוקי ישראל בא בו, נאר ווייל דער אייבערשטער, דער גאט פון ישראל, וועט קומען דורך אים לעשות לבו, והוא יהיה סגור, און דער טויער זאל בלייבן פארשלאסן. זאגן שוין די מפרשים אז מ'מיינט נישט די מעין טויער דארטן, נאר לעבן דעם געווען א זייטיגע טירל וואס יענץ האט מען פארמאכט און יענץ איז געווען פארשלאסן און דארטן כביכול האט די שכינה דורך געגאנגען. ס ה נשיא, מ'רעדט די נשיא רעדט פון דאס איז די כהן גדול ווייל ער איז א נשיא און וועגן זיין חשיבות איז נישט פאסיג זיי עסן די קדשים אין די קאמערן אזוי ווי אלע כהנים, סאו פאר אים איז געווען א ספעשל פלאץ אז ס'איז א נשיא, נשיא הישב ב. זאָל דער ערל זיצן דאָרטן, לעכל לעכום צעפּ, עסן ברויט. דער רדאַק זאָגט אָבער, דאָס גייט נישט אויף די כהן-גדול. דער רדאַק זאָגט, דאָס גייט אויף די נשיא הדור, דעם מלך המשיח. לפני השם, ער זאָל איצט עסן ברויט פאַרן אייבערשטן, מדרך אילם, פון אויפן וועג פונעם זאַל. השער יבוא, דרך אילם השער, דער אילם פון טויער, יבוא יבוא צו די מדרח פון די עזרה זאל דער כהן גדול קומען אין עזרה צום חלף פון דעם קליינעם טויער און מדרכו יצא און פון דעם וועג זאל אויך ארויס גיין ווייל געווענליך האט מען געמאכט דעמאלטס אז די גאנצע וועג זאל ווערן געארבייט א ענטרענס איז מען דא א עקזיט פון דא אלע אידן זאלן דורך גיין זיך באווייזן און ארויס גיין און דא האט מען געמאכט אז דער כהן האט געקענט וויבאלד דער כהן איז נישט געווען קיין ריזיגע עולם דער כהן איז אריין און ארויס פון דעם זעלבן טירל.

גאנג מצרפה במלאכתו, דאס איז משלי, גיימיר אונז לייענען די משלי יעצט, יט ח פסוק ט', גאנג מצרפה במלאכתו, דער פוילער וואס פוילט זיך צו ארבעטן, יא, ער פוילט זיך אין זיין מלאכה, א תלמיד חכם וואס לאזט אפ די תורה, אחי לבעל משחית איז כליה א ברודער צום פארדארבער דעם שטן. מעיד על עוז שם השם, ווי א שטארקע טורעם איז די נאמען פונעם אייבערשטן, די צדיקים באנוצן זיך אייביג נאר מיטן נאמען פונעם אייבערשטן, זיי זאגן בעזרת השם יתברך, ברוך השם, אם ירצה השם, וואס נאך זאגט מען? יא, בעזרת השם. קאלטעס, ברוך השם, בעזר השם, אלעמאל נוצט מען זיך מיט די אייבערשטנ'ס נאמען, דאס איז די שטערקסטע, א שטערקסטן טורעם וואס מען קען נוצן, בא ירד צדיק ונשגב, און אים לויפט די צדיק און ווערט געשטארקט, הון עושר קריית איזור, דער פארמעגן פון רחל איז ווי זיין שטארקן שטאט, און כחומה נשגבה בו משגתו, און אזוי ווי א שטארקע מויער איז זיין אויסגעפלאסטערטע צימער, דאס מיינט צו זאגן ער פארלאזט זיך מער אויף זיין עשירות, אבער עס איז נישט אזוי שטארק ווי די וואס האבן פארשטאט לאזט זיך אויף נאך שמים השם, ווייל דאס איז א מעשה זאך עס קען ארויף גיין אראפ גיין, אזוי ווי רשי זאגט, די תרגום זאגט מזלי די עתירה קריסא דאישנאי, און די נעקסטע פסוק שטייט לפני שבר יגבה לב איש, פאר א שבר פאר א בראך וואס קומט אן דערהייבט זיך זיין די הארץ פון די מענטש, ולפני כבד ענווה, דאס מיינט צו זאגן אזוי ווי לפני שבר גאון, אזוי זאגט רשי דאס גייט ארויף, די גרא זאגט אז דאס גייט ארויף אויף המן, המן האט מען גרויס געמאכט, מען האט אים געמאכט דארטן א ריזיג דארטן, מען האט אים אויפגעברענגט, ער האט געווארן די שר, יא, און נאכדעם האט מען אים אראפגעווארפן, פארוואס האט די אייבערשטער געזאגט א רשע וואס וואס דארף קלאפן וואס דארף מען כאפן, דארף מען אים אויפהייבן הויך אז עס זאל פאלן, ער זאל פילן דעם קלאפ, מה שדובר בטרם ישמע. דער וואס ענטפערט א זאך נאך פאר ער הערט און פארשטייט די פראגע, ווארט צו, הער אויס די גאנצע פראגע, און דעמאלטס ענטפער. איינער וואס הערט נישט אויס די גאנצע פראגע, איוועלת היא לא יכלימו, ס'איז א נארישקייט פון אים, ס'איז א שאנד, ער לערנט זיך נישט אויס נאך נאך פון אים, ער וויל אויסהערן עפעס א זאך, ער זאגט, איך ווייס שוין, האסט נאכנישט געהערט די קוועשן, אז דו האסט הערן די קוועשן, דאס הערן דעם קשיא, וואס צו מיר שוין גערעדט אז קשיא קומט פון לשון, אז קוועשן קומט פון לשון קשיא, אז דו האסט הערן דעם קשיא דורכאויס די גאנצע זאך, עסטו פארשטיין וויאזוי צו ענטפערן, אויב דארפסטו אים לאזן אויסרעדן און נישט אריינהאקן אינמיטן, איז ווייזט אויף ער ווי וועל עשי כלימו. רוח איש איך האלט אים א כליה, די געמישט די געמיט פון א שטארקע מענטש, וואס איז מקבל אלעס מיט שמחה און מיט ליבשאפט, דאס מאכט ער זאל קענען איבערטראגן זיין קרענק, ס'טייטש אפילו א מענטש גייט דורך א שווערע זאך, אבער מיט זיין רוח, מיט זיין ענערדזשי וואס ער האט, זיין מוד, ורוח מחיה מי יעשה און א צובראכענע געמיט ווער קען ער טראגן, ס'טייטש א מענטש איז צובראכן, ער האט שוין נישט ער ער האלט זיך ער פאלט אונטער, ער העט זיך שוין נישט קענען האלטן. זאגט די משנה, מסכת בבא מציעא, פרק יד, שייך האסט געלערנט בבא פרק יד, הבית ועליה? יא? אז קענסט מיך ארויס העלפן אביסל טאמער איך פאל פונטער? אקעי. הבית ועליה, דאס מיינט צו זאגן אזוי, די בית איז די אונטערשטע הויז, ועליה נאך דעם דארט שטאק, שש שניים. צו געהערן פאר צוויי מענטשן, שנפל לי, אבער עס איז איינגעפאלן, און מען ווייסט נישט ווי די שטיינער זענען, און מען וואונדערט זיך יעצט וואס טוט זיך יעצט מיט די מאטעריאל, די שטיינער זענען ווערד שטיינער, אמאל איז נישט געווען קיין האום דיפאו ווי מען איז געגאנגען דעליווערן פון לאוערס גלייך ברענגען נאך א נייע סעט מיט שטיינער, סאו אלעס האט געדארפט זיין, מען האט געוואוסט אז טאמער עס איז איינגעפאלן יעצט וועם באלאנגט די שטיינער, אויב איך וויל יעצט איבערבויען, צו וועם באלאנגט עס, וועלכע איז מיינס וועלכע איז דיינס, ס'איז די זעלבע בריקס וואס מען האט גענוצט אויבן, די זעלבע וואס מען גענוצט אונטן, און אז טאמער ס'ליגט נאך אלץ דארטן די וועג וואס עס איז געפאלן, דעמאלטס קען איך זאגן איך זעה איך קען זעהן קלאר מען מאכט א שארט אינוועסטיגעישן זעה איך דאס קומט פון אויבן און דאס קומט פון אונטן קען מען עס צוטיילן אבער טאמער עס איז שוין געווארן אוועקגעריקט דארטן און עס ליגט אין די זייט יעצט וועלכע איז וואס ווייס איך נישט שניים חלקים ביידע דארפן זיך צוטיילן בעצם מיט די העלצער די בארבנים מיט די שטיינער בעפאר מיט די ערד. אבער אויב ס'איז נאך אלץ דא אויפן פלאץ, ורואים אי לי אבנים אריות להשתבר, מ'קוקט, מ'זעהט וועלכע פון די שטיינער זענען קען ענדערש ווערן צובראכן, ס'טייטש וועלכע איז פון אונטשטע וועלכע איז אויבשטע, אם היה אחד מהן מכה רוב איינער פון זיי האט געקענט מיקצות אויף אנהויב א חלק פון זיינע גאנצע שטיינער נאטלען זאל ער זיי נעמען, וואויל איז צו מנחש ווען מ'רעכנט צוריק פון די רעכענונג. משנה בית, הבית ועליה איז שניים, עס איז געווען א אונטערשטע און א אויבערשטע וואוינונג פון צוויי מענטשן, נבחר סביב העליה, און די אויבערשטע וואוינונג איז קאלע געווארן, עס איז טאקע שוין געווען א לאך אויף די ערד ווען מען טרעט, פון פיר טפחים אויף פיר טפחים, איין בעל הבית וויל עס צורטאקן, די בעל באס, די לענדלארד, וויל עס נישט פאררעכטן, הרי בעל העליה יורד, קען די איינוואוינער פון די אויבערשטע וואוינונג אראפ גיין, ודל למטה, און זיך אריין מופן דארטן, צו רופן עס אויס, עד שיתקן בית העליה, ווילאנג ער גייט ניט פאררעכטן די אויבערשטע שטאק, רבי יוסי אומר, התחתן נושא נושא התקרה, דער אונטערשטער ראובן דארף געבן צו פאררעכטן די ביעמס, והעליון עשה מעזיבו, און דער אויבערשטער דארף פיקסן די ליים וואס איז אן טאפ פון אים. משנה ג', הבית ועליה של שניים, א אונטערשטע שטאק און אויבערשטע וואס איז געהערט פאר צוויי מענטשן, שנפל איז און איינגעפאלן, אמר בעל עליה בעל הבית, ווייל דער בעל הבית פון די אויבערשטע וואוינונג האט געזאגט צום באלעבאס פון אונז שוין לבנות א ווילסבאום ווי איינער האט צוליב אז ער איז לעזי אדער האט א אנדערע הויז דאס איז נאר זיין סאמער האום ער איז נישט אינטערסירט דאס איז א סיבה צו בויען יעצט הרב בעל עליה בונה את הבית קען דער באלעבאס פון די אויבערשטע וואוינונג אויפבויען די אונטערשטע וואוינונג ודור בתוכו און וואוינען דארטן עד שיתן לו עשית יוסף ווילאנג ער וועט אים געבן די הוצאה דאס האט געקאסט רבי יהודה אומר אף זה דור בתוך שכברו אויב אזוי וואוינט ער דאך אין די וואוינונג פון א אנדערן צריך להעלות את השכר דארף ער באצאלן רענט

משנה ד', וכן בית הבד, בית הבד איז א א פלאץ ווי מען פרעסט אויס די אויל פון די אליווס, שי' בנוי בסלע וואס איז אריינגעבויט אין א שטיין אין א מהר אין א הייל, וגינו אחת על גביו, און אויף די דאך איז דא א גארטן, און די בית הבד געהערט צו ראובן און די גארטן געהערט צו שמעון, ונבחז, און די דאך פון די בית הבד איז אריינגעבראכן געווארן, עס איז געווארן א לאך פון פיר טפחים אויף פיר טפחים, הרי בעל הגינו, די בעל הבית פון די גארטן, גינו די גארדן. יא די גארטן יורד קען אראפ גיין אין די זרע און איר איין פלאנצן איין זייען למטה אונטן ביי די בית בד עד שיעשה לבית בד וויידער קיפים ביז ער וועט מאכן אז די דאך פון זיין בית בד א רינעך ידך א הכותל והאילן א וואנט אדער א בוים שנפל רשות הרבים זענען איינגעפאלן רשות הרבים און וואס טייטש רשות הרבים א גאס וואס געהערט פאר אלע מענטשן ווי זיקע און זיי האבן שאדן געמאכט פטור בלשון דארף נישט באצאלן בקוז וויאזוי האט ער געוואוסט ער האט נישט געדארפט וויסן אז די בוים גייט איינפאלן אדער די וואנט גייט איינפאלן. אבער נאסן אויף די זמן טאמער בעז ן האט שוין געווארנט פאר און געזאגט אז האסט ביז דרײַסיק טעג אדער ביז א סערטען טיים וואס דאס מוזסטו אפשניידן לאקערט צו די אוילן צו שניידן די בוים וליסטער עס א קויסל אדער איינצוווארפן אין וואנט ונפ ל טאמער עס איז איינגעפאלן בתוך הזמן אינמיטן די זמן אינמיטן די צייט וואס די בעז ן האט געהאט געזאגט אז דארף עס טון דעמאלטס פטור איז ער פטור אויב זיי האבן שאדן געטון לאחר זמן אויב ס'איז נאך די צייט עס איז שוין עס איז שוין עס איז זיי שוין נישט אראפגענומען צו די צייט און זיי נאר איינגעפאלן און שאדן געמאכט חייב איז יא חייב, מיש נהיי, מי שלא כוס לא סומך, אויב די וואנט פון איינעם איז געווען נאנט לגינת חברו צו די פאטן פון א אנדערע ונפל און זי איז איינגעפאלן ואמר לו פנה אבניך און ער האט געזאגט צו אים נעם אוועק דיינע שטיינער ואמר לו הגיעך האט ער געזאגט זאל זיי דיינע נעם עס דיינע עיין שם לא הערט מען נישט צו וואס הייסט ס'איז דיינס איז איינגעפאלן איך האב עס נישט געבעטן אבער משהקבל עליו אויב ער האט עס יא אנגענומען און געזאגט אקעי איך גיי עס נעמען אמר לו ה' לך עשה כי אעשה לך, זאגט ער אים, און געזאגט אים, דו האסט דיינע צרות פארן ארויסגעבן דערויסן דעם שיינער, ואני אתלש שלי, און כ'וועל מיר נעמען מיינע שיינער, עיין שם אלוהי, זאג איך שוין שוין קען עס יעדן. הסוחר את הפועל לעשות עמו בטוב ומבקש, איינער דינגט א ארבעטער צו ארבעטן מיט אים און אויפצוקלויבן ביי שטרוי, ואומר לו תן לי שכרי, באצאל מיך, ואומר לו טול מה שעשית בשכרך, נעם, ער קודם זאגט, נעם, נעם וואס דו האסט אפגעארבעט, די שטרוי, פאר דיין, פאר דיין, פאר דיין רענט, פאר דיין שכר.

פון די זון טריקענט עס אויס און ממילא ס'איז א ס'איז א לייעביליטי צו לאזן רשות הרבים. אבער גוי ווען מ'טוט ברשות הרבים טאמער דארפסטו האבן פאר יעצט ליים צו מאכן יעצט פרישע ליים און צו נוצן יעצט מעג מען עס יא נוצן רשות הרבים אבער לא לוויין אבער נישט קיין ציגל ווייל ציגל נעמט א לענגערע צייט. הבונה ברשות הרבים איינער וואס בויט רשות הרבים א מייבי הבונים ער ברענגט שטיינער דעליווער שטיינער מייבי קען ער ברענגען פאר בונה און די בויט בונה זאל בויען ואם היזק אויב האט מזיק ווען משלם מה שהיזק דארף באצאלן וואס ער האט געשעדיגט בשם הרב גרינהיימער, אף משא כ אז זי איז עירבן נחתל לפני שלושים יום אויף דרייסיג טעג זיצן האט ער קענען נישט האלטן פאר צולאנג. משנה ו', שטארק גאגא זיע גאבא זיע, צוויי גארטנס איינער פארקעגן דעם אנדערן, והירק בינתיים און אינמיטן וואקסט גרינס, ר' מאיר אומר של עליון, ס'בלאנגט פאר די אויבערשטער, ר' יהודה אומר של תחתון. אמר ר' מאיר אם ירצה אלוהים לקח ספרו, אויב די אויבערשטער. זאל זאל וועלן אוועקנעמען זיין ערד אפצהאקן די גאנצע וואנט איין קיין ירק וועט דאך נישט זיין קיין גרינס און רבי יהודה אין ווערט צוטאכטן למען עשות גנותו איין קיין ירק מר' מאיר ואח ש שני יכולים כזה הזה רואה מה היכן ירק זה חי דאס איז א פעימאס שייער דזיס יאר ווי איז דאס יאר? ווער איז דאס יא? קום אהער דא, מ'גייט מאכן א סיום מסכתא יעצט. רואה מה היכן יראה זה חי, מ'קוקט פון ווי וויי פון ווי נעמט דער גרינס חיות, פון ווי לעבט ער, דאס איז א עקספרעשאן וואס מ'נוצט ווען א מענטש מ'ווייסט נישט וואס ער טוט פאר ביזנעס, פון וואס מאכט ער געלט, מה היכן.

און ער האט זיך דאס געלערנט ווייל נתנאל האט מיר געגעבן א מתנה א בילד פון ארץ ישראל, גיב א קוק, אלעס אין צפרא וואס שטייט ארץ זבת חלב ודבש, און די גאנצע אלע פסוקים פון ארץ ישראל אויב איך האלט וואס איך האלט דא, וברכת את ה' אלקיך, זעסטו? אקעי. שוין, לאמיר אריין גיין אין די גמרא, מסכת בבא מציעא דף קיב ז עמוד ב', אמר רבי חנינא האט רבי חייא נ א אזוי געזאגט, האקעל האט דאס נאכדעם געמאכט, פאר וועלכע סארט האסטו דאס אטעם בלב הלב, וויאזוי גייט עס, וויאזוי האט דער ניגון דאס געמאכט? וויאזוי גייט עס?

אקעי, אמער רבי חנינא האט רבי חנינא געזאגט הכל בדעה של מים, אלעס איז בדעה של מים, חוץ, ווער ווייסט וואס איז חוץ? חוץ מן הפז, ניין חוץ מצינן פחם, ווען א מענטש פילט זיך נישט גוט איז אלעס בדעה של מים, אבער טאמער איז ער ארויסגעגאנגען אן א קאוט, און ער האט זיך נישט געוואטשט פון די קעלט און פון די היץ, דעטס אן הים, דעטס אן הים, דארפסט, א מענטש דארף זיך וואטשן, חוץ מצנע הפחם, שנאמר צנע פחם הדרך עיקש שומר נפשו ירחק מהם, איינער וואס היט זיך אויף זיין זעהל, ער האט זיך דערווייטערן פון דעם, ער האט אנטון א סוועטער ווען מען דארף, אנטון א שאל ווען מען דארף, רבי יוסף בן חנינא אומר, זי צויה, דמי מרת צויית החוטים בצויית האוזן, דער וואס די די די די די אפפאל פון די נאז און פון די אויערן, ריבאן ק ש, אסאך פון דעם איז שווער איז נישט קיין גוטע זאך, און מי יתן יא פאר אביסל איז א פראטעקשאן. רבי אלעזר אומר זיע מרה, תענין המחר, מחלה זיע מרה, דאס איז ביטערקייט, ולמה נקראת מרה, מחלה שהיא מחלק הגוף של האדם, ס'מאכט קראנק דאס גאנצע מענטש, איינער וואס איז דערביטערט, ס'מיינט די גאל, ביטער ווי א גאל. דבר אייך א מחלה של שמונים ושלושה חלאים תלויים במראה, די מחלה זענען דרײַ און אַכציק קראנקייטן זענען תלוי אין די אין די גאל, אה און וואס די און די ווארט מחלה באטרעפט דרײַ און אַכציק וכולן און די אלע דרײַ און אַכציק קראנקייטן קען מען מיט פס שחרית, ביי מלך, אויב עסט מען צופרי ברויט מיט זאלץ, וקיטון של מים, און מען טרינקט עס מיט קריגלעך וואסער, אויב מען האט נישט קיין וויין זאגט רש א, מבטל טעם, איז דאס מבטל אלע קראנקהייטן, מיר זעען דא וויאזוי מען לערנט עס ארויס פון א פסוק, אבער עס איז אינטערעסאנט ווען ר' נחמן זאגט אז א מענטש ווערט קראנק יעדן טאג טויזנט מאל, אין די עסן וואס מען עסט לייגט אריין די אייבערשטער א רפואה, דאס הייילט זיך אויס מיט דעם, דאס מיינט צו זאגן אז אפילו ווען איינמאל ס'גייט אדורך די זמן פון די הילינג און מען פילט ווי מען ווערט נישט געזונט, אז ס'מיינט צו זאגן אז די מאכלים האבן נישט געהאט קיין כח, קען מען נאך אלץ בעטן די אייבערשטער יהי רצון שיגיע עת כזה לרפואה, און דורך די קאפי, מען טרינקט אביסל, מען סיפט א טראפקעלע, קען מען געהיילט ווערן פון אלע קראנקייטן. וועגן דעם צדיקים האבן געוואוסט אז מ'האט אריינגעלייגט א ברכה אין א צווייטן מח, האט מען געגעבן פאר אים א עפל, האט מען געגעבן פאר דעם א א שטיקל שריים, האט מען געקענט מיט דעם היילן, אדער די מעשה, באוואוסטע מעשה מיט די שווארצע קאווע, טרינקען די שווארצע קאווע, איי די שווארצע קאווע האט זיך ערגסטע זאך פאר אים, דאס איז אלעס געווען, די צדיקים האבן געהאט א וועג וויאזוי אריינצולייגן די כוחות פון רפואה אין אלע מאכלים. מחלה, מאכל, איז א אנדערע ספעלינג באט ס'איז די זעלבע סאונד, מחלה. ונתנו רבנן לרבו גלען שלשה עשר דברים נאמרו בפרשה אחת. דרײַצן זאכן זענען געזאגט געווארן וואס דער מענטש טוט ווערן באשיצט דורך דעם עסן פרשה אחת. מצילת, ער באשיצט דעם מענטש מן החמה פון ווערן קראנק פון פיבער, מן הצנע פון קאלדס. דאס איז אמת, היינטיגע צייטן זעט מען דאס אז ווען א מענטש עסט בויט ער זיין אימיון סיסטעם, ווען ער בויט זיין אימיון סיסטעם פייט עס אלע מחלות, די אימיון סיסטעם פייט די מחלות, כדי צו קענען פיטערן די אימיון סיסטעם דארף מען עסן געזונטע עסן, זאל מען עסן אינדערפרי א פאר שייכעלעך געהעריג מיט וואסער אדער מיט וויין, דאס ברענגט אריין אז די אימיון סיסטעם זאל ארבעטן גוט, מען נחמה פון די היץ, מען הצלה פון די קעלט, מען הזיקן פון שלעכטע ווינטן, מען המזיקן, דאס זענען שלעכטע מזיקים פון שדים, מחכים את פעסי, סע מאכט א מענטש זאל פארשטיין קלארער, ווייל זיין געדאנק איז אים קלארער, וויבאלד ער איז נישט הונגעריג. ווי אזוי איך באדין ווען האט ער דעם תורה וועט ער געווינען דעם משפט. אויך איז די זעלבע זאך ווען זיין שכל איז קלאר. א מענטש זאגט מען אסאך מאל זאגט מען ווען א פרוי זאגט ווען א מאן איז נישט קיין גוטע מאד, זאגט מען די הארט אף די די די ווי זאגט מען עס די די בעסט וועי טו א מענס הארט איז טרו היז סטאמיק. פיט ער אים העט ער ווערן א גוטע מאד. אסאך מאל א ווייב כאפט נישט. וואס ביסטו אזוי אנגעצויגן? אה, האסט נאך נישט געסן קיין פרישטאג? אויך אז די מיינד דאזענט אפערעיט ווען די סטאמאק איז עמפטי. דאס דערמאנט מיך צוריק יעצט פון מיין ראש ישיבה רבי זשעקאב שלעזינגער ווען ער פלעגט פארן אין א שיעור און אסאך מאל האט ער זיך פארגעסן א שטיקל א מאמר חזל אדער א פסוק די לשון פלעגט די רעבעצן אריינשרייען און זי האט געדענקט עס אלעס קלאר. כ'האב אויך ברוך השם זוכה געווען צו א רעבעצן וואס ווייסט קלאר די אלע זאכן. וזוכה בדין, און אויב האט ער דאן תורה ביים בעסט דין וועט ער געווינען די משפט. ללמוד תורה, ס'העלפט אויך צו לערנען תורה, אילו ללמד, ס'העלפט אויך צו אויסלערנען, און דבריו נשמעון, און אז ער איז א גוטער מוד זאלען מענטשען אים אויסהערען און נישט זיין אנגעצויגען און שרייען ני! וואס האב איך געזאגט? און נאכאמאל, הער אויס! אה, אבער טאמער איינער איז אין א גוטער מוד, האט שוין געגעסען עפעס, האט שוין געטרינקען א קאווע, אדער מיין טאכטער האט געמאכט א מאטשע פאר מיך. מאטשע! מאטשע! מאטשע! מאטשע! חיים! וויאזוי טייטשט מען מאטשע אויף אידיש? האט נישט. ס'איז די ליפט פון די גרין טי דאס אלעס? ס'איז אבער זייער שיין, ס'מאכט גרין אזוי, ס'איז געזונט אויך זאגן זיי. ווילאנג מ'גייט געוואר ווערן אז ס'איז נישט. אזויווי קאווע און טשאקלעט און אלע אלע זאכן. סיגערעטס האט אמאל געהייסן א געזונטע זאך, ווילאנג ס'גייט הייסן נישט געזונט. אקעי, צוריק צו דעם. סאו די אלע זאכן וואס לערנט אויס די דברים ושמועים אז זיינע רייד ווערן אויסגעהערט פון מענטשן ותלמידים עסקיים בידו, די לערן בלייבט אים אין זכרון, ווייל ער לערנט מיט פארשטאנד, ער פארשטייט עס קלאר, ועיין בספרים מעלה ה' ו, ער שוויצט נישט מיט קיין שווייס ווייל ער איז נישט הונגעריג, ונזקק לאשתו, און ער וויל זיין מיט זיין ווייב, ער איז אין א גוטע מוד, ואין מסבה לאיש אחרת, ער איז געהעריג ערליינט, ער ווייסט וואס געזונט איז, ורגז קנא שבבני מים, ס'הארגעט אוועק די ווערעם וואס איז אין די געדערים ווי יש אומרים, און ס'דא וואס זאגן אויף מוציא סכינה מאכן עס אהבה, ס'נעמט אוועק דזשעלעסי און ס'ברענגט אריין לאוו, ריעל לאוו, אהבה, די ווארט אהבה, צוליב האבן, אין לשון קודש זאגט מען לאהוב. אמר ליה רבא לרבה בר מרי, האט רבא געזאגט צו רבא בר מרי, מנא נמילסא דאמר אינשא, פון ווי נעמט זיך די זאך וואס מענטשן זאגן שיטין רהיבה רהיטא רהט, זעכציק לויף וואס קען נאכלויפן ולא מוטה לגביה, און ער קען נישט נאכיאגן דעם מענטש דערמיט ספרא קרא ווייל עס האט געגעסן אינדערפרי א גוטן סענדוויטש. ס'איז געגעסן פת שחרית. ואמרי רבנן האבן מיר אמאל געזאגט, הש קמ ואכול, הייב אויף צופרי און עס, ביי ק א יעצט אין זומער זאלסטו עס עסן בתנאי חמה אז זאלסט נישט ווערן געשאדט פון די זון, און ביי חורף אין די ווינטער בתנאי צונען אז נישט ווערן געשאדט פון די קעלט. אמרי, האט ר' אברהם מיר געבן געזאגט די כתובה וואס שטייט לא ירעבי, אין ישעיה הנביא שטייט, זאל נישט זיין הונגעריג ולא יצמא, זאל נישט זיין דארשטיג, לא יקיים. לא יקם שור אויף השמש, ס'וועט זיי נישט שאטן קיין קלאפ פון די היץ אדער די זון, לעומת זאת לא יקום שעיר בשמש, ס'וועט זיי נישט קלאפן טון די היץ אדער די זון, כיוון דלא יראו ולא יצמאו, ווייל זיי וועלן נישט זיין הונגעריג אדער דארשטעריג. אמר ליה די רבי האט געזאגט צו רבי אמרי, את אומרת לי מאוסים, דו ברענגסט מיך א ראיה פון א פסוק אין נביאים, והנאה אמינא לך מהוכח, כ'וועל דיר ברענגען א ראיה פון די תורה, וואס עס שטייט והעבדתם את השם אלוקיכם, עס זאָל דינען דעם אײבערשטן, און בײדע חסלאַכן בו װעל איך בענטשן, דײַן ברױט װעסט מײַן מעכל און דײַן װאַסער, װאַרט, אַז ה' השם אלוקיך מים צום קריאת-שמע, זע קריאת-שמע איז תפלה, דאָס איז קריאת-שמע און תפלה. בײדע חסלאַכן בך, עסט מײַן מעכל און מײַן מן זיפּ, פּאַז מײַן מלך װעל קוטן של מים, װאָס מײַנט דער פּאַז מײַן מלך פֿון דער פֿרי, און דער טרינק און דער װאַסער, אױב מע האָט נישט קײן װײַן, קײן װײלעך פֿון דאָ לעבן איך אױך, מיט פֿון דאָ װײַטער דאָס טאָן אַלע זאַכן, װאָסער עושי מחלה בקרבך, װעל איך אַװעקטאָן די אַלע מחלות פֿון דיך. זאגט דער זוהר הקדוש, פרשת תצוה א קיעפ פאר בית און לבית איז די קאנטיניועישן פון נעכטן, ווער עס האט נישט געלערנט נעכטן קען אריינקוקן נעכטן און זעהן וויאזוי ס' וויאזוי עס איז וויאזוי מען רעדט דארטן וועגן די הארבקייט פון כעס, צום סוף זאגט ער אבער וואס טאמער א תלמיד חכם וואס איז וואס קריגט זיך, א תלמיד חכם זאגט ער אז תלמיד חכם איז עייש פון די תורה, זאגט ער רוגזין דרבנן במילא דאורייתא,

איז א חטא דארף תשובה טון, ס'הייסט נישט קיין עבודה זרה, ואסור לקבר באהלה דהאי, און און און ס'איז נישט אזוי ווי עבודה זרה ווי דעם ווי מ'טאר זיך אפילו נישט דערנענטערן צו דעם, ואיתא המה איינס פרעגן הא לשעתא הא ודא עבירא והודרא דהדא, ס'איז יעצט נאר פאר יעצט, ער איז געווען אין כעס, אוועק געגאנגען די נשמה, באלד צוריק קומט די נשמה. די לאו וואך איז נישט אזוי, ווייל וואס, די געשעעניש איז אזוי, די כיוון, די עקר קדושה דנפשי מנין, אזוי ווי צו גייט אוועק די קדושה פון פון זיין נפש, נעם אסר'ן פון זיין פלאץ, און וואס געשענט איז, גלייך מישט זיך אריין, קומט אריין אזא סובסטיטוט, ואחי יאיר זאב, די עבודה זרה, די סטרא אחרא גייט אנקומען אן מקפח אי עשיו, ער כאפט אים אן די פלאץ, און ער וויל שוין אנען די פלאץ יעצט, ס'איז אזוי ווי איינער וואס איז ארויסגעגאנגען פשוט, ער איז געגאנגען ארויס מיט ס'כיסא, און איינער קומט און גייט זיך אזעצן אין זיין פלאץ, ער זאגט ניין, יעצט גיי איך שוין, נישט מיין פלאץ יעצט, זאגט אים טשולדיגסט מיר, ס'איז טו לעיט יעצט, יעצט איז שוין זייער זייער זייער שווער. איז טאקע א בייבל, ולא ישובק ליה און לאט אים נישט גיין, בר כד איז ת ח ונז מכל וכל ווען ער ריינערט זיך גוט גוט אויס, ואוקל על האלמן, און דעמאלטס און איז מקבל זיך זיך ארויסצורייסן עס זאל מער נישט זיין קיין כעס און קיינמאל, דעמאלטס האט ער א טשענס, און לבסר השתדל, נאר מען קען אים שדלן עס קדשו זיך צו הייליגן להמשכה קדישא עליו, און צו ממשיך זיין קדישא אויף אים, כדאי און דעמאלטס הלוואי די איז קדוש דעמאלטס הלוואי הלוואי טאקע אז מען קען צוקומען צו די שלימות און אפילו דאס איז נאך שווער. אמר לה רבי יוסי איז קדוש ממש? אמאי, וואס דקה וואס קדוש? וואס הייסט איז קדוש ממש? ער האט זיך ער האט זיך דאך גערייניגט, פארוואס קען נישט די נשמה צוריק גיין? אמר לה, האט ער אים געענטפערט אזוי, תוך חזיר קום און זע, בשעתא דאי עיקר קדושא דנפשי, ווען דער עיקר פון די הייליגקייט פון זיין נפש בשערי בעשרה היא עזה, ווען עס גייט ארויס די די די די ווען ס'ציט זיך ארויס פון דארטן די הייליגקייט פון זיין נפש און ס'קומט אריין אין דעם פלאץ, די איל זא, די עיקר טומאה וואס ווערט אנגערופן טומאה, איז טא ו ביי נאש ווערט די מענטש טמא, וסא ו ווען ער ווערט מטמא און איז מטמא למען די קרוב אהדה, ווער ס'קומט נאנט צו אים און ווער ס'ווערט נאנט צו אים איז ער אויך מטמא, ס'איז אזויווי א נעגעטיוו ענערדזשי וואס מאכט אנדערע אויך שלעכט, והאי קדישא ערקת מנין, און די הייליגקייט וויל נישט זיין דארטן, אנטלויפן פון דארטן. וקיוום די ארכת מני זימנה חדא, אזוי ווי אנטלויפן דארט איין מאל, קאן מען די אב באנאש אוי לסייעתא דלעשרה, וואס ער נאר טוהן, ער וועט שוין נישט צוריק גיין צום פלאץ אזוי שנעל, אמער לה יוכא כמה מסעוון אין די מסדקם, ס'האט דא אזויפיל אנדערע זאכן וואס א מענטש ווערט טמא, און זיי ווערן אויסגערייניגט שנעל, מען כאפט א מקווה, מען ווערט אנדערש, ווערט נישט נא, פארוואס אבער איז דא איז אנדערש, אמער לה שאין מסעוון אחרא דלא יוכלא מעבר יתיר, אנדערע זאכן, אנדערע גייט ער אוועק און ער קומט צוריק, אבער דא אבער גייט די נשמה אנטלויפן פון דארט, די נשמה קען נישט זיין דא, און. אבער דא שני המקור איז אנדערש ווי אלע אנדערע, די כל גופו צהוב מגוי און מבער, די גאנצע גוף ווען א מענטש ווערט אין כעס ווערט די גאנצע גוף פון אינעווייניג און פון דרויסן נעמט עס איבער ונפשו וכל מעשיו און אלעס ווערט טמא, ושאר מסואב ווי די אלמא אלע אנדערע טומאות פון די וועלט לאו איז נישט אזוי אלא גופו לבער מכדוי נאר אינדרויסן ווערט עס טמא און מען רייניגט זיך בגין ככסוף חוץ דער לכם, שטיי אוועק פון אזוי ווען אנגערופן פאר א מענטש אשר נשמה באפו וואס ער ווערט אויפגעוועקט מיט די צערן, די אכלה קדישא דמרא בגין אפו, וואס ער טוישט אויף מיט זיין הארץ דעם, דעם, מיט זיין, זיין כעס, זיין נשמה, די דא אי מסא אבד ומסא הפקר, דאס איז א טומאה וואס איז מטמא די גאנצע זאך, כי במה נחשב היא, זאגט ער, וואס מיינט במה? במה? במה עבודה זרה ודאי נחשב היא, דחזי, האי אי ריכזא דאי עבודה זרה סטרא אחרא קמא דאמרן, די בעה ב נש ל סתם ר' בערנאי ר ש, די פרשה מלוה, א מענטש דארף זיך זייער שטארק, אפהיטן און פון דעם אונזער אפטיילן פון דעם אדג סי' ווייל להיי מעשי חולין סאסא לך לך בגין לבוש הגר מח כסיל ואת ריי עשך הגר מצות תשמור תשמור דו סתתא קדישא דבויע באנשים נזרין לייב לא יחלף לייב בגין סטרא אחרא זאגט די הייליגע הלכה רמב ם חזקי ישמע צויי עבירות כגון שעות שטות פני המים צו משל ער גייט אין א ריווער און אויף די ריווער זעהט מען א צויי וואס ס'שוועבט ס'פלאוט אריבער אסור לקרות כנגד טמא לשליין כגשמי געץ ע פ חז ל און אפילו א מויל פון א חזיר כצויי עבירות זאל מען הייסן זאגאר כצויי עבירות ווייל א חזיר עסט פון די ערגסטע פלעצער. וואס איז ליקוט זקנינו תשל א געקלישט מקעגן זיי עד שיעברו ממני ארבע אמות ווילאנג גייט אוועק ארבע אמות. הוי קורא זיי האבן איינגעליינט די גלים קוים אתון עופות לא יניח יד על פיו זאל נישט לייגן זיין מויל זיין אויף זיין זיין האנט אויף זיין מויל ווי קוים זאל ליינען אלא יפסיק זאל עס סטאפן עד שיעבור מאות אמות ווילאנג גייט אוועק פון די פלאץ וכן הקורא די זעלבע פון איינער ריין שיצא ממנו ריח ממטה יפסוק זאל עס סטאפן עד שתכלה באשה ווען די גערוך גייט אוועק וכו' זעט ער כריות און דעמאלטס קען ער ליינען וכן בדברי תורה יצא ריח מחבירו אבער טאמער נישט ער האט זיך געמאכט נאר איינער אנדערש לעבן דעם, אף פי שמפסיק די קריאת שמע זאל מען מפסיק זיין, אבער איינער פוסק דברי תורה זאל מען נישט מפסיק זיין. הוי קורא קריאת שמע בבית ונסתפק לו אם יש שם צואה אויב מיין רגליים אוי אין שם, הרי אז מ'פרעגט וואס מעגליך זיין און הוי קורא באשפה ונסתפק לו אם יש שם צואה אוי אין שם, לא יקרא עד שיבדוק ווילאנג ער טשעקט אז חזקת זאל אשפה שטי מקום אתון עופות, אבער ספק מיין רגליים אבער אפילו באשפה מותר לקרוא עס מעגליך זיין. זאג די מס' ר' חיים וויטאל שער הקדושה ואתר. האצעס, די מידה פון האצעס, א מענטש גייט אריין אנגעזעצט, ער גייט ארום טרויעריג, דאס איז די ערגסטע זאך, ווייל דאס איז גורמת מניעות לעבודה, ס'איז גורם זיך צוריקהאלטן פון ארבעטן פון די עבודה וקיום המצוות, און ביטול עסק התורה, איז מבטל צו לערנען תורה וכוונת התפילה, און מבטל מחשבה טובה לעבוד השם, והיא שער הזכרות גירי עשו זה יצר הרע, איז א טויער וואס איז א געיטוועי וואס לאזט אריין די יצר הרע אריין דארט און איבעררעדן אלעס, אפילו מיר צדיק, אפילו ער איז א צדיק, ווייל אויסער ביי וואס, ווייל דער יצר הרע ווייזט אים כי אין את הערב העבודה, וואס האסטו מיט דיין עבודה, ויוסי זיג צו רוב, קוק ווי דו ליידסט צאם, וויפיל דו מאכסט מיט מיט אים, לאז אפ. וגם כי באה עליו דרך חסידות, בימים אלה איך כי עלה בדעתך גישו אויף ארימון וסוליהו, דער סקאלער פון קדושה מלכה של עולם, ער מאכט אים אוועק אז דו ביסט דאך א סתם ארימון וסוליהו, דו ביסט גארנישט ווערד, כמו שכתוב, אזוי שטייט אין פסוק רמות לעבר חכמות, וכמו שכתוב שטייט, ואם צדקת מה תתן לו, גם גורם עס צילק ריח הקודש מעליו, וההיפך בהיות העובד יתברך בשמחה כמו שכתוב, ווען איינער טוט עבודה בשמחה עבד איז השם בשמחו, כי השמחה מוסיפה חשק רב ואהבה לדבוק בו יתברך, די שמחה ברענגט אים צו חשק, ס'ברענגט אים אסאך חשק און ס'ברענגט אים ליבשאפט אז ער זאל ווערן וועלן ווערן דבוק אינעם בורא כל עולמים, זאל מען טאקע ווערן דבוק אין דעם ברוך השם לעולם אין עולם אמן ו. אמן.